He nui ngā kōrero mō te reo o Ngāti Porou. He tēhi kōrero, me kōrero tātou, he mea ko tātou i roto i te reo o Ngāti Porou. Engā tēnā, he aha te reo o Ngāti Porou? Kei te aha?
Koinā te kupu tuatahi. Engari ko te mate kē, ko ngā mea o Ngāti Porou kei te whenua e noho ana, Ka hoki mai rātou ki te kāinga, ko mea mai rātou ki a koe, E pēhea ana? O kei te pēhea koe? Ka wareware te kupu ake a Ngāti Porou. Nā, i ētahi wā, ka kōrero koe ki tau iwi rā, ka pātei koe ki a rātou, Kei te aha? Ko ā rātou whakautu, he whakautu pōrangi. Ka kī mai rātou kei te tū tonu. Nā, ka kōrero pērā mai te Ngāti Porou ki te Ngāti Porou, ki a au he whakataurekareka tērā i tō tātou ake reo. Nā reira ki te pātai te tangata kei te aha koe, Ka mōhio koe he pono tērā pātai, kia pono te whakautu. Wētehi o tātou kei te kōrero wēneki, wēnaka, wēraka. Wētehi o tātou kei te kōrero wēnei, wēnā, wērā. Wētehi kei te kōrero ēnei, ērā, arā. He tāleke hoki tēnā. Tēnā whakahua a koneki me te konei he kupu ōrite tonu. Ka kore ki ringia te reo, te kupu Māori, haere tonu te kakarehe e tū i te raparapu. Ka kore ki ringia te reo, te kupu Māori, haere te reo Pākehā, te kupu Pākehā. Ko rerekē noho ngā kupu o nā wā o nei. Ka wā o te hākinakina nei, ka reo tino mōhio hē te kupu o te hākinakina. E me he kupu hou tēnei. Ka rori me te tau ki te tākutara kia koro. He, here! Hei te hākinakina o ka rapa nui, ka hoki nui i ke api, te api mohi. Awa ka kite mau i a api, ka kōrero mai api, he, he me, he tākora. Nē! Hou, pēnā kē! Nō reira, kia ora tātou. Ā, tēnā kore, hai te porihia, hai te hia. Ā, kua rere ngā kupu e mōhio ana wau nei. Haere kē te kāinga o Mera, porihia nei. Hoki me te kāinga porihia nei. Kua rere e kona. Kei whea me? Oh, kei te rā kāinga, kei te rā kāinga. Yeah. Rō kāinga te whio ki puta nō, ko hāpoi kei te pātiki. Puta nō ki te whio nāna, ko tāmei te kāinga. Ka kore a koe ra tawa. Tēnei a ka takawire e ngā taringa.
E hoa. Tōku whānautanga mai, mua heo mo te rāhorei me te rātapu. Kore mai o mua heo kia rāmere, kia, kia aha rānei. He mane ki au, He tūrei ki a au, koirā hoki te kupu i tukuna mai i ō tātou mātua tīpuna ki a tātou. Tarea rā, ki te tarea, āe, nō Ngāti Porou te rā, te rā kupu. Engari koia te hau, kia rerekē anō i te whakahua i te rā, te rā kupu, ka, ka, ka, ka, ka, ka ngaro, nō whea rā te rā, te rā reo.
Āku, wāku. Koinei wāku tamariki. Koinei wāku. I roto, i roto i ētahi atu o ngā reo, koinei āku tamariki. Nā reira, he kupu nō ērā e kitea ana, e rangona ana i roto i te mita o te reo waka o Ngāti Porou. A, ō, tōku, taku. Ērā tū āhua kupu, kei te kitingia hoki kei te pānui ngei roto i ngā pukapuka. He rerekē anō tāu. Koa i tō ingoa? Ko Pusa taku ingoa. Anā, nērā, ka rerekē tātou kōrero tōku ingoa. Ērā tū āhua mea, engari ka mea tāu ki ngā tamariki kei te pai ehara i a tātou tēnei. Engari anei tā tātou. Āe, kia haere rawa atu ai rātou i te whenua, kei te rongo ō rātou taringa, kāre, kāre whakaiti. Ka haere koe ki roto ki Ngāti Porou, ka rongo koe i tēnei kupu e kōrero ana, oh, ko Chrysler me Russell. Kāre rātou i mea, ko Chrysler rāua ko Russell. Ko me hoki ngā pāhea me ngā mahita o mua, kei te hē tō kōrero Māori. I te whakahaerengia koe te kupu me, hei tūhono i te tangata ki te tangata. Koinā ā rātou kōrero. Engari, ki te titiro koe i ngā tuhituhinga a o tātou pakeke, mai i tō rātou akotanga ki te tuhituhi, ka mea rātou ko te wētini me Hākopa. Nā koe rā iwi, Kāre rātou i haere ki te kura. Engari nō rātou te reo. Nā, ka whai tātou i te whakamāori a ētahi atu mō tō tātou reo, ka raruraru tātou. Nā reira ko au e mea ana, Ngāti Porou mehe, mehemea ko me te kupu tūhono tangata, kei te tika koutou, nō te mea nā ngā koroua-rā i tuhi kia pērā. Tētahi ngā kupu kei te tino āwangawanga au, ko tēnei, ko te awau. Kei te ngaro haere to tatou awau, kua huri kē tatou ki te ahau, ko Hera ahau. Haere noa tatou i tera kupu. Me hoki tatou ki awau, koutou mokopuna whakarongo mai na kia te tomoaita kei te hē. Kei ahara kē ahau, awau. Mena no Ngati Porou tuturu koe, koira to reo, awau. Kia ora.